diolch i bawb ynte sydd wedi cefnogi'r ymgyrch hyn uh, a sydd wedi galluogi i, i brosiect Cymraeg iaith ennill um, gwobrau lotri cenedlaethol. Mae hynny yn anhygoel yn dydy, ond atgoffach ni uh, rwan o pwy ydy Maggie Ann, be ydy stori Maggie Ann? Wel, mae Maggie Ann yn gymeriad naeth Menna Evans i dyfeisio Blynyddoedd maith nôl nawr a dechreuodd y daith fel jyst lluniau wedi tynnu jyst llinellau du a gwyn um, a wedyn hyd blynyddoedd wedi cael ei defnyddio yn yr ysgolion fel llyfr dysgu darllen so mae llawer iawn o blant yr ardal wedi dysgu darllen gyda Mag Ian so wnaethon ni wedyn ar ôl i ni cael gwybod bod um, rhieni yn dod yn ôl i'r ysgol gyda'r llyfrau yn dweud, wel, Johnny hasn't done his reading, um, I'm afraid, because I don't know how to say these words. A gaws ni y syniad pryd ni o ddatblygu app bysyn helpu y rhieni di Gymraeg hyn um, ynghanu y geiriau a dysgu darllen gyda'r plant a bod y plant yn gallu clywed y straeon hefyd a ben ei hunan. A mae e wedi gweithio'n wych. Dych chi newydd ennill gwobr, wrth gwrs, trwy Brydain gyfan gan y Loteri Genedlaethol, a dipyn o sypreis i chi hefyd oedd gweld Cerys Matthews yn dod dros y wal, dwi'n siŵr! Dyna pryd wnaeth y geiniog syrthio, mae rhaid i mi wad. Do- doedd hi ddim tan pryd 'ny, ond wedyn wnaeth hi. Yym... Do, dwi'n siŵr.
A Cerys, dwi'n gwybod bod chdi'n angerddol dros y Gymraeg a phethau Cymreig yn dwt felly dwi siŵr bo' chdi wrth dy fodd gweld gwobr fel hyn yn ca'l ei chyflwyno i ap fel 'ma. O absolutely o'n i'n timlo braidd fel Davina McCall ne' rywun t'mo? Grêt ga'l yy you know stori mor positif fel hyn am yr iaith Gymraeg neu unrhyw fath o peth you know cultural so ie o'n i'n falch i fod nôl yma yn y golf course pi- itha bizarre efo Maggie Ann on- ond brilliant bo' chi 'di ennill y y wobr genedlaethol yma brilliant bod y iaith Gymraeg yn myn' i fod yn y cyfrynge nawr y stori positif a brilliant a mae'n syniad mor dda i ga'l ap modern, allech chi wneud hwnna pryd ych chi'n rhoi plent, plentyn chi i'r gwely, heb neb clywed, chi'n trial y geiriau yma a blasu'r geiriau, so ia, yeah, ffantastig, llongyfarchiadau massive. Dipyn o surprise fi, a Cerys... This is my favourite thing.
Maggie okay. barod? O, oh, dyna fo.
Gwych! Ond braf hefyd, Cerys, i chdi cael dod yn ôl i Gymru. O ie achos 'dyn ni 'im bell o yy Haadwyn lle ma'r yy festival yn myn' ddigwydd yn y pythefnos Dewch yn Lly yy so dwi'n excited fod lan 'ma a a dw mas draw. Ie. Ma' carnival dwi 'di newydd ddod o carnival yn Llunden ch'mod so yy dal yn ca- yy timlo'r parti so dewn ni â'r parti lan i yym yy Flintshire ar Sir y Fflint a a Hawarden achos ma' gyment o yym musicians yn mynd i ddod lan o lawr Brookgrove i i chware lan yn yr ardal. Ma' rai' chi ddod, ma'n gian, ti'n mynd i ddod? Ie, atgoffa ni enw'r ŵyl eto? Yy y good life experience o'n i'n braidd bron anghofio wedyn yr o- ŵyl byw yn dda fel ma' Twm Morys yn dweud. Dew. Dyna fo, 'dan ni'n dathlu'r Gymraeg ym mhob ffor a Ruth yn sydyn o ran y loteri genedlaethol rŵan, pa mor braf ydi i chi fel cangen yma yng Nghymru i wobrwyo Magian? Mae'n grêt ar rhan y Loteri Genedlaethol i ga'l brosiect Gymraeg yn ennill hyn achos maen nhw'n gwobrau ar draws Prydain a'r neges ydy diolch yn fawr i chwaraewyr y loteri achos nhw sy'n wneud hyn yn posib a mae'n grêt gweld prosiect yma yn Cymru yn dathlu so diolch yn fawr i chi. O, dwi'n siŵr. Rwan, fyddwch chi'n mynd i gael pres hefyd. Dwi'n gwybod fyddwch chi'n wario fo'n gall iawn ar fwy o brosiectau, ond sut dych chi'n mynd i ddathlu, Jill? O, dwi'm yn gwybod, so dwi'n amau bydd 'na rywfaint o alcohol yn y yn y...
Dwi'n meddwl bod chi'n haeddu rhyw un lasiad bach o o win yn sicr. Magi Ann, ti'n hapus? Hapus ei byd. Llongyfarchiadau mawr i Magi Ann. Diolch Carys am y sgôr sarwth.